zwino hafha ri nḓilani ri khou ya kha shango ḽa thengwe muvhunduni wa gunḓani havha musanda vho maranda tshivhaivhai nṱha nṱha dzithavhani khulini hune u hone vhusiku u vhona na lamba ḽa musina ndi tshivhai vai vai nda ri yeni ri dzhene ri vhone zwo khetheaho nga heḽinoni shango muvhundu hoyunoni wa gunḓani
a no khou amba hafha ndi khorombi david maranda ndi mukololo wa gunḓani ndi dzula gundane fhano musanda nṋe ndi vha musanda wa mumaranda vha fhano gundani kha ḽa thengo oh, um eh, gundani ndi shango ḽine ḽa wanala kha muvhundu wa thengwe um muvhundu wa thengwe ndi fhethu hune ha vha na mivhundu ino swika 26 nga tshikhuwa um eh, ho muvhundu misi ri tshi gonya dzi thavha ri tshi bva hanengei vho thengwe ri tshi ḓa vho maṱavhela ri khou raha ri tshi bvelela hu na wanala hu na thawara kha tshanḓa tsha vhukovhela hu na bada ine khou ya vhubvaḓuvha i khou dzhena kha muvhundu we wa gundani zwino riṋe ro dzula nṱha thavha hafhanoni gundani ro kanukana na mivhundu ine kha vhukovhela hashu ri na shango ḽa mufulwi kha vhubvaḓuvha hashu ndi shango ḽihulwane ḽa tshikunda malema ḽoṱhe vhubvaḓuvha hashu kha lurumbu lwashu lwa tshipembe ndi mafukani kha lwa devhula ndi shakadza devhula vhukovhela ndi tshiṱanzhe haya mashango ndi yone o putelaho kana ane ro kona kana naho kha mikano um zwithu zwine zwa wanala gundani ndi shango ḽine ḽa vha na vhadzulapo vho ya nga u fhambana zwi khou bva kha mivhundu hu na muvhundu honoyo wo dzula nga hanenga no fhasi gundani thondoni na muṅwe wo dzula nṱhanyana hafha ri tshi takuwa tshikwara ri tshi nga ri khou yela kha vhukovhela hune ndi matunduni ha dovha vha na huṅwe eh, vhukovhela devhula hune ha vha ndi marovholo hafho hu dzula vhadzulapo futhi ha ḓi dovha vha na vhafuwi ndi shango ḽine ḽa vha na vhalimi nga nnḓani ha hezwo hu na zwithu zwine zwi a wanala kha shango ḽa gundani zwine kha maṅwe mashango a zwi wanali na luthihi zwine zwi itiwa nga mupo eh, wo muvhundu wa gundani ndi muvhundu wa kale vhukuma eh, u wanala u nṱha ha dzi thavha hu na muri muṅwe une kha shango ḽa afurika u wanala gunḓani he nda u pfha ndi zimbabwe huṅwe hoyo ndo tou vhona u pfhi mutsiwa mara havha mashona vha ri ndi musasa fhano riṋe ri ri ndi mutsiwa Eh, tshifhinga tshetsho tsha misi tshi tshi vho limuwa ri u vhona nga u mela maṱari maswa ri ri ndi lurere ri wana ho ita muvhala wa brown ngeno shango ḽi khou vhona miri i midala
zwino mutsiwa ndi murune nga khawo u na zwimangadzo zwine ra zwi vhona musi hu tshi shanduka na dzi Khalaṅwaha, u shandukisa mivhala yo fhambananaho ine kha miṅwe miri a ri anzeli u zwi wana u a kona u fara mivhala ino swika miṋa ra isi miṱanu muvhala ndi wa thoma ndi no mudala wa ḓowelea ono wana kha miri yoṱhe ha vha na muṅwe muvhala o no nga mutswuku kana miṅwe ndi ḓo yamba nga tshikhuwa nga u kunda ṱhalutshedzo ya mivhala u a wanala u tshi nga u khou vha yellow u a wanala u tshi nga u khou vha meruni u a wanala u tshi nga u khou vha pink. u vhuya u swika u tshi vha green hezwi zwithu zwi thoma hanefha ri tshi tou bva kha vhuria u swika ri tshi ya kha tshilimo
u nga tou ri afha fhethu ho tou pendiwa u tshi khou vhona heyi miri um ndi khou humbula muṅwe ṅwaha o vhuya ḓa vhatshena vha hafha ḽivubvu vho ramabulasi vha khou ri zwiṅwe zwifhinga vha khou tshimbila muyani hafha vha khou vhona uri a Iyi miri ho tou itea mini? Fhethu hunzhi hunzhi a ri thu ṱangana nazwo izwi fhedziha vha vho tou ḓa nga goloi vha khou ḓa u vhona uri iyi miri yo tou pendiwa kana i dzule yo tou rali vha tshi swika hafha ha ri a vha isa vha tshi i vhona vha ri hai hei miri hafhanoni kha afurika a ri thu i wana ro tea i wana vho mazambikwi zimbabwe a hu na huṅwe fhethu he ra vhuya ra pfha uri u hone u muri eh, um vha swika hafha vhana vhakegulu vhahulwane vha khuwa vha khou tshimbila nga migo vha khou ḓela u vhona hoyo muri ngauri a ho kha maṅwe mashango zwino mutsiwa zwine ra u ḓivhela zwone riṋe sa vhadzulapo vha gundane ndi uri ndi muri wo thusaho vhadzulapo u bva kale musi vha tshi ita mipfunda vha tshi fulela dzithanga dzavho u khou vha thusa nga nnzi nnzi dza mutsiwa ndi nnzi dzo khwaṱhaho dzine dzi a kona u ḓitshila miṅwaha ine ya paḓa miṱanu no ya nṱha musi u khou ṱangana na zwithu zwo fhambanaho zwi no nga zwa mupo dzi mvula ḓuvha na mini u nṱha ṱhanga kana u kha mupfunda hu fumiwa dzi nnzi afho fhethu nnzi dza vha ndapfu dza ṱumekanywa dza itiwa sa dzi thambo dza shumiswa u vhofha hezwi zwithu zwe nda ṱalutshedza hafho zwivhili eh, hafhanoni nga tshifhinga tshetsha tsha kale kale ri khou fhaṱa dzinnḓu dza mahatsi dzi fulelwa nga mahatsi Wa u tshi shuma zwezwo zwa uri ndi nnzi dzine ra shuma ngadzo misi ri khou ita dzi ṱhanga dzedzi dza tshi rema ra vhofha nga wa mahatsi huṅwe ri luka nga wa anea mahatsi misi ri khou ri muya u tshi ḓa vho na wana u si a hwale ra shumisa zwezwo um tshiṅwe tshithu tsha vhuvhili tshine mutsi wa ri u ḓivhela zwone ndi khuni musi hezwi wo no omai vhathu vha u shumisesa khuni khuni dzi hone ndi khuni dzine dza vha na maxhala ya vhuḓi ane vhathu vha nga u shumi vha shumisa kha mulilo u nga vha vhuria musi vha khou bika kana hone u ora tshiṅwe futhi tshine mutsi wa ravhona u tshi ri kungela zwithu zwa mupo ngazwo u kunga zwiṋoni zwo ya nga u fhambana zwa mifudafuda zwine vha endela mashango vha ḓa vha tshi ṱoḓa u vhona hezwo zwithu kana vhane vha guda nga zwiṋoni kana nga mupo vha ḓa vha tshi ḓo guda hezwo zwithu um zwine ndi zwiṋoni zwa nga masiari na zwiṋoni zwezwi zwine zwa phela vhusiku um zwine zwiṅwe a thi zwi ḓivhi nga madzina ngori a tho ngo gudela nga zwiṋoni mara ri a ḓi zwi pfha zwi khou lila nga miungoni yo fhambanaho vhusiku kha lurumbu lwo lune mudzimu a vha khalo lune vhaendelamashango vha a ḓi ḓa na vhagudi vha zwikoloni hanefha vha magudedzini dzi yunivesithi vha tshi ḓo guda nga hezwo zwithu
makhuwa vhane vha vho vhuya vha ṱoḓa vha ita na khempe hanefha ine vhunzhi yavho vha tshi ḓa vha tshi dala vha tshi eḓela hafho khempeni vha tshi vuwa nga matsheloni vha ri hei hu na zwiṋoni zwine na zwone a ri thu ṱangana nazwo kha miṅwe mivhundu vha tshi ṱoḓa vha lalafha nga matsheloni zwi tshi vuwa vha vha khou dzhia maipfhi azwo uri hai hezwinoni ri zwi wana hanefhano fhedzi um zwi tshi wanala hanefha mirini yeneyi ya misiwa i tou vha na fhethu a i songo a yo ngo sokou ḓala shango ḽoṱhe kana muvhundu woṱhe i tou vha na

masimuni na lugisela ngori tshilimo tsho thoma ndi luambo lwe vhathu vha guda khawo uri misi u tshi thoma lurere ri mbo ḓi thoma u ya masimuni zwino ri vhona uri u vhuvha hone hawo muri wa mutsiwa zwo khethea kha musi tsedzuluso dza ya phanḓa dzi nga ḓi ri vhudza zwiṅwe zwivhuya zwa ho mutsiwa zwine khamusi a ri thu zwi vhona riṋe sa vhaṋe vhawo mara ndi muri une vhadzulapo kana vhathu vha vhorimei a vha u tambudzi nga u reda mageda kana u sokou vhulaya vha u shumisa nga eneyo nḓila ine vha siara vha khou khwaṱha dzi vha ḓi sia vho maṅwe matavhi a khou tshila u vha muri uno aluwa wa muhulwane wa ḓi fhira miri minzhi ine ine ra nga amba ngayo ndi nga tori ngo pfufhadza hezwo zwithu zwine ra khou amba uri zwo khethea nga vhutsilu ndi zwezwo
a u meli hoṱhe hoṱhe sa zwe nda amba uri hu tou vha na phosheni ine wa vha khayo vhane vha vha tshena vho vhuya vha gwa zwimedzwa nyana zwawo vha khou ḓiwana zwo mela zwi kha ḓivha zwiṱuku a vha ri a utshili vha lingedza nga nḓila nnzhi sa vhathu vho kona u ṱavha ṱavha zwiṱavha Ha vha ri o tendutshila. Zwino na hanefha ri ḓi tou wana u tou vha na fhethu hawo. A u sokou wana thanga ya hwaliwa nga muya wa wana muṅwe khoḽa muṅwe khoḽa hai. U tou vha na fhethu hawo hune ra ḓivha zwa uri ra bva ngafha ri khou ṱangana nawo ra bva ngafha ri khou ṱangana nawo. Eh, huṅwe fhethu hune ra pfha upfhi mutsiwa u a wanala hone Zwezwi vhathu vha khou ḓi tshimbila na henevha vho gudaho vha khou ri sumbedza uri u dovha hafhu wa wanala kha muṅwe kha kuṅwe kusi kuthihi nga hanengei zimbabwe upfhi na malawi nga hanengei u a wanala u khou pfalavo vho ira madzina avho o ya anofha o fhambanaho na heḽi ḽine rine ra u vhidza nga ḽo hangenoni ḽo ri mutsimu hafha zimbabwe vha khou vhidza muombo nga ngei thungo ya malawi vha khou vhidza musasa zwino ri tshe ro pfa zwezwo zwo ri wo wanala kha ya mashango ane o kanukanaho na south africa ane a vha kha devhula ha south africa a ho ngo ḓa na muthu sa zwine nda khou amba uri avha vhatshena vho vha khou ḓi lomba mbeu u si vha tendele ndi zwa ṅwana Eh, heyi mitsiwa ri tshi sedza ri vhona ri khou vhona lushaka lu lune a si luthihi lwa mutsiwa ri khou ri khou vhona tshaka mbili dza mutsiwa u tshi ḓivha muri muthihi musi ri tshi u sedza tsindeni na kha matavhi na kha one maṱari mara maṱari a hone a a fhambana hu na muṅwe une avha na maṱari madenya a nga ndi mahulwane kha heyi miṅwe ine tha thu ṱalutshedza ngayo zwino ri tshi ḓa kha heyi miṅwe ine ra vhona yo fhambana na haya maṅwe a vha a masekene eh, nga tshivhumbeo na nga tshiimo u tshi a sedza na musi wo hula ha huli a fana mara hezwi i tshi shanduka i tshi ita mivhala heiḽa nda i ṱalutshedza uri muvhala muhulwane u no dzulesa tshikhala tshilapfhu musi tsho no limuwa ndi mudala mara hezwi musi ri tshi bva hafha vhuriani ri tshi khou ḓo dzhena kha dzi khalaṅwaha dza tshilimo hezwi i khou shandukisa mivhala i tshi bva kha ine nda ya amba nga tshikhuwa uri una mivhala ya pinki una ya yelo una ya red una ya meruni u swikela i tshi ri green i vha i khou ḓi tshintsha tshintsha nga u fhambana hayo yo fhambana hezwo zwa maṱari uri lushaka lwa maṱari lwo fhambana luṅwe ndi ludenya luṅwe ndi lusekene maṅwe o ṱukufhala kana o hula Ee, mutsi wa hoyu sa zwe nda sumbedza zwone uri u wanala kha lurumbu lwa vhubva lwa vhubvaḓuvha na kha devhula ha muvhundu wa vhoriṋe wa Gundani hune ndi hone fhedzi kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe. Fhethu he wa siṅwa hone nga ṅwali ho fhambani nyana na hafha he miṅwe miri ya siṅwa hone ngori a ho ngo ḓadza shango ḽoṱhe. Ulu rumbu lune ndi lwa zwikwarani. matomboni wa ḓo pfuka mulambo wa vhoriṋe hone wa gundani wa ra wa ya kha vhubvaḓuvha nahone ho ita matomboni fhedzi he ya dzula hone yo tou kuvhangana i miri a yo ngo balangana lune wa nga wana muṅwe u kule na miṅwe zwi amba uri ngei zwa tshikhuwa ri tshi sedza u nga ḓi tou ri ndi plantation yo dizainiwa nga muthu uri u khou ṱavha mitsiwa afho fhethu hafho vhuvhili he nda amba Eh, a yo ngo balangana ya ḓadza shango ḽoṱhe ine a ri nayo kha vhukovhela ha shango a ri nayo kha tshipembe tsha shango ri nayo kha holo lurumbu lwenda luamba lwa devhula fhedzi na bubvaḓuvha nahone i sumba yo khethea ngori hu na ya tou thoma hone na he ya tou guma hone zwino ri vhona kudzulele kwayo ko khethea u fhambana na heyi miṅwe miri minzhi ine yo nga i amba ngori yo tou kuvhangana nga tshayo hu a ḓi vha na miṅwe miri ya ḓi dzhenelelaho hanefho ine ndi a kholwa nga mupo a i thithisani nayo mara hu vha ho ḓalesa mitsiwa i yone ine khou vhusa kana i khou langa kha itsho tshipiḓa ri na dzi thavha hafha hu tovha uri huṅwe hu a ofhisa nyana ngauri hu na bago ḽine ḽa khou thoma nga hafha ḽo sedza mafukani nga ngei ḽa sedza muvhundu wa shakaza nga tshifhinga tsha dzinndwa kale kale vha ri vha vha tshi dzhena hafho vha khou shavha dzedzo khakhathi dze dza vha dzi tshi itea vha dzumba mahone nga ngomu zwino uri vha vhone zwi ri nga ngoho ḽi bako ḽi bvela fhethu hulapfu vhungafho pfhi hezwi vho vhasa mulilo wa u tshi vhona vhutsi hu tshi bva nga hange u ṱuwela tshakadza vho vhasa nga hange no rumbula ṱuwela mafukani zwino zwa sia zwi tshi ri heyafha nga zwifhinga zwa zwinndwa hu na dzimmbi vhathu vha vha tshi shavhela nga ngomu vha dzumba mahone lune a vha nga si kone u tevhelea ngori a vho ngo tou vhonala Vha khou dzhena mara vhone vhaṋe vha tshi zwi ḓivha uri ri itisa hani hafha a ri tori kha dzina heḽi ḽa maranda muvhundu ndi gunḓani dzina ḽo pfhi maranda ḽo bva tshetsho tshifhinga tsha dzinndwa hu pfhi havha vhathu vho ṱuwa vho ya haningei a zulu hangei hu khou lwiwa zwezwi zwa dzinndwa dze riṋe vhaṅwe ri si dzi vhone ri tou pfa vhanevha vhaanetsheli vha tshi amba ho pfhi misi vha khou ḽa hu tshifhinga tsha zwiḽiwa vhaṅwe vha khou ḓi bika zwavho vho fhaḽa nga fhaḽa nga fhaḽa no ṱhaṱha vha khou ḓi ita zwezwo zwino hu pfhi ha ḓa muṅwe muzulu a vhona vha khou ḽa a mbo ḓi ri na nṋe ndi a longa tshanḓa Zwino pfi vhane vha vha hashu vha tshi raha houḽa muzulu mazulu a tshi takuwa uri a ita mini vhanzhi vha ima vha khou ri hai hoyu oyo khakha u khou ri dzhiela zwiḽiwa zwashu a songo amba na riṋe zwino pfhi muṅwe ndi ezwi a tshi um u thanda kubola wena zwino havha vhathu vha tshi vho vhuya vha eh, madzuloni a uri hoyu upfhi vha vha khou funa u sina vha vho soko uri ha ndi mathanda mathanda ya mbo ḓi shanduka zwino ya tou pfhi maranda ambo thoma u tumbuka heḽi dzina ḽa maranda Eh, ḽo bva kha upfhi hau hezwi a vha khou nyago a khou nyago ita zwi amba zwa uri vha vha khou funa u sini um eh, zwino ḽa mbo ḓiri vha tshi vhuya fhano hai ḽa vha ḽi dzina ha ḽi khou thoma nga iṅwe nḓila i vhuya i tshi nga ndi nickname mara ḽa shanduka ḽa mbo ḓi vha dzina ngori havha vhathu zwavhuḓi vhuḓi ri vha kololo vha fha musanda thengwe Ndi zwezwi ho bviwa tshibalo tsha dzinndwa vho ṱuwa tshi ya haningei misia ho no dzuliwa ḽi tshi vhonga ḽo lala ha vho pfhi havha vhathu vha yaho zwibaloni zwibaloni ndi dzinndwa ri vha phakhela mivhundu zwino havha vhashu vha ri hai nṋe muvhundu une nda nga u wana ndi hangei nnḓa dzithavhani ndo vhona hu na fhethu hune Ra nga lima mavhele a tshikoli zwino ndo vhona ḽivu ḽa hone ḽi tshi fana na ḽivu ḽa tshivhasa eh, nga ngoho ndi hezwi vha tshi vho ḓa vha fhiwa hafhano eh, nga vhudzulo kale kaleni u swika havho vha i dzula nga haningei hu na mavu ayo matswuku ane nda khou amba vha tshi lima mavhele a tshikoli na miṱanga shango ḽi sa tu to tshinyala nga nḓila ye une wa wana mulambo hu wono gwelwa fhasi ngori vha tshi ḓiwana hu na migero i tshi khou sheledza vha miṱanga na kha zwiḽiṅwa zwezwe vha vha tshi lima mara zwino nga mvula dzedzi dza musalauno arali mvula yo tshinyadza nga maanḓa ndi ya seventy seven. yo mbo ḓi dzhia houḽa mulambo ya u gwela fhasi lwe dzi ṱhanga na madzhesi ha zwa mbo ḓi fa zwa wanala zwithu hezwiḽa zwa miṱanga na dzi ngade zwi tshi vho konḓa uri zwi vhe hone. Ya shango heḽi ḽo dzika na zwezwi zwa

Hu a ḓa zwiwa hafhano ndi shango ḽine ra nga ri ḽo vhumula hana vhane vha vhathu sa zwi zwe nda amba uri havha makhuwa vho ḓa vha ita dzi campsite vha tshi ṱuwa tshi ḽela nṱha ngei seli dzi thavhani a munna na musadzi vha tshi ḓiri hafha fhethu ndi ya vhuḓi zwine ra zwi pfha ndi zwiṋoni na dzi kholomo Ah, hu a dzulea zwino thaidzo ine ra nga tou vha nayo nga maanḓa ri nga tou ri ndi maḓi maḓi ndi tshililo tshine sa fhethu hune a vha a nṱhesa uri maḓi ri a wane zwi a konḓa zwezwi dzi mvula dzone ri tshi wana hu tshi vha na dzi ṱhavhela fhaḽa na fhaḽa na miṅwe miedzi ya vuwa mara ha nga ho ri tshete zwi tshi ḓa kha zwezwi zwifhinga zwa maria maḓi a vha a tshi tou wanala fhethu nthihi mulambo hone muhulwane mara zwi nga zwezwi zwa u ṱahela ha dzimvula kunele huṅwe nga tou vhona nga wono tou wa muedzi ho mulambo u bva hanefhano tshisima tsha hone tshi hanefha wa dzhena kha mulambo wa mutale hange fhasi ri tshi ya miyani um eh, Riṋe ri khou livhuwa ha vhathu vha khou dzhia ha maipfhi anga uri na vhaendele mashango ri khou vha ṱoḓa vha tshi ḓa vha vhona hafha nṱha dzi thavha uri hu tovha fhethu ho teisaniho ri na thawara iṅwe kheiḽa nga ngei vhubvaḓuvha iṅwe nga ngeno vhukovhela nga iṅwe nḓila ro dzula vhukati ha thawa dzine dzi netiweke dzashu ri wana huṅwe dzi tshi ri thusa dzi a shuma zwavhuḓi arali hu songo tou vha na zwiṅwe zwo bvelelaho hanengei dzi thawarani zwino zwi vha zwi tshi khou kunga na vhaendela mashango uri vha hafha a vha nga vhi na thaidzo ya dzi founu vha ḓo kona u founa Ri humbula tshetsho tshifhinga ri khou ri na camp site hafha havha vhatshena vha tshi ri ri tshi swika hafha ri a vala founu ri khou shavha u khakhiswa misi ro bva a ri nyago u khakhiswa ri founa hezwi hangeno muraho kana hayani vha ri hezwi ri tshi bva camp site ndi yone tshi thoma u vula dzi founu dza hashu ra vha ri khou davhudzana uri ane ro takuwa ri khou ya mahayani zwino